Ah, nyankopɔn tu fɔ ɛdɛ ne baba ko pɛ ɛmɛ wi asi nyina sɛ me de ne mamu asɛ sacrifice me givu no ɛwurade mpo kura givu yɛ how much more wo wo wo a wote London wo a wote America wo a wote Ghana Canada you don't know how to give and wo pɛsɛ wo di yɛ wo pɛsɛ wo tena se kyɛ wo fia mi fɔ yɛ bɛ yɛ wo se tika sɛ baba Yo, nɔvi lɔlɔ̃wo, medo gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe aʋala dzi. Ŋkɔ nye nye Edem, ne èva mɔ dzi eyi ame eye dze agba ne na subscribe, ne subscribe vɔ la nama video kple ame nɔviwɔe. Vɔ hafi mayi ɖe egbe ƒe nusɔsrɔ̃ dzi la, akpe ɖaɖa ne yi na nye ƒe subscribers wɔe kple ame yiwo le videoa ma. Yeah. Eh, video yi nekpɔ va yi. Mia tɔ, sɔfo, ele nu fia eye Wòkɔ vɔvɔ̃ kɔ le eme yi na sɔlemetɔwoe. Eya medi be nànya vɔvɔ̃ dodo na sɔlemetɔwoe alo Christianity ƒe teƒe yi wòtɔ ɖo kɔ le vɔvɔ̃ do wɔe. Wòanɔ ga xɔ le eŋue. Eya medi be nànya. Gbã, enye Afrika tɔ ye le yipi church Roman Catholic Church. Hafi na míava ɖoe ge ɖe Charismatic Church wɔe ɖe, e, bia ɖokuiwò se be ame kae do sɔlemea. Ne nàva yi kpɔ ame yi tɔ ye nye sɔlemea, sɔlemetatɔwoe Christianity ƒe tatɔwoe nava yi nye ame mawoe. Ne nye ame mawo vɔ ɖe, nàkpɔ be gɔmedokpe na Christianity ɖe leke wòdzɔ. Edze be nàbia. Ne womebia wò ɖe, ekema naɖe le ŋuwò to. Ok, mayi ɖe nya yi míatɔ gblɔ dzi. Míatɔ be ɖe, ega sue yi nakɔ va na yi, eyae le wò ve. Ega sue yi nakɔ va na yi, eyae le wò ve. Ebe le gbɔgblɔ na wò be ɖe, Mía tɔ Yesu Kristo ɖe, etɔ yi nye Mawu kura tsɛ ɖe, ete ŋu kɔ eviɛ kɔ na. Like God is giving us a gift which is the son, Jesus Christ. Tae wò sɔlemevi, just ordinary man, nɛ le dɔ wɔ le teƒe ɖe le yovo de le America le Britain. Ega sɔe yina kɔ va na yi sɔfo ne ya du ta ɖe, egbe. Ega sɔe yina kɔ va na yi ne ya yi ɖa wɔ ɖe, egbe. ya ƒo ole ole magblɔe be fiƒode ya le dodo na miawe fiƒode ya le dodo vɔvɔ ya le dodo na miawe ebe ɖe wo ƒometɔ ƒe adzewe ɖe awɔ nu vɔ̃ kpli we ebe ɖe vevesese ɖe aɖi ɖe we ebe ɖe gayime negbe be yi makɔ Ega kɔ va na yio, womate ŋu akɔ ega tukui le ga yɔ be wò sika fia ega tukui fia be ga le sue eyi nakɔ na yi ne ya ɖu ta ɖe ne ya yra ewɛ ta ɖe egbe like edze be mi ʋu mia ƒe susu fia fitɔe sɔfo gbã Christianity blibo ɖe, fiafitɔe. Ame ya tsina me nɔ mia bia se be ewe vitɔ kple vinɔ. Eva mɔ dzi. Le wò agbe me hafi na dzi eviwɛ ɖe, ne wɔ dzomavɔkɔ da ɖe nɛ ao. Me be, ne nana eviwo va yi wɔna fasting aƒe ne nana yi suku fia ebe ao. Ekema gbugbɔ ge ɖe ɖɔkuiwɔ me. Eo ɖevi fe ne tsi gbɔ. Etɔ wo me wɔ dzoma vɔ na wɛ wa ƒo dzi wɛ o. Ati wa kɔ ƒu gbi me na wɛ kpla tsɛ etɔ wo me wɔ da ɖɛ o. Trɔ bia ɖokuiwo se be, agbalɛ ka wo kɔ va na wɛ ya wo be na kpɔ agbalɛ me aƒe na yi ɖe dziƒo. Ma tsi na wɛ. Ne mi dzi ɖeviwo ɖee, ɖe mi lɔ mia viwɔɛ. Mi me, mi me, mi me di vɔɛ na wɛ o. Megblɔɛ va yi Be, ne sɔfo ɖe wɛ tso ku ɖe wa kɔ vɔnvɔ kɔ nɔ wo dodo mɛ wɛ. Yata mɛ ma wɔ title be Pastor kple Church ƒe danger side haɖe be nyuiƒe le wo si. No matter how nyuiƒe le wo si. No matter how ɖe nyuiƒe le wo si. Nye ma wɔ nye wo ɖi video wa didi o. Mɛ be sɔfo le gbɔgblɔ be ɖe ega sɔe na kɔ va na yi ne ya ɖu ta ɖe. Negbe ebe wò ƒometɔwo ƒe dze wɔe ɖe, woawɔ nu veve kpli wɔe because you fail to give him money. Egbe be yimakɔ, womakɔ wò gakɔ va nɛ ne yeaɖu wò ta ɖe. Wò aƒeme ƒe ƒi, ƒo, adze wɔe ɖe, woava wɔ nu veve kpli wɔe. Dzɔgbevɔ̃e ɖe, adi kple wɔe. Ekɔ dzɔgbevɔ̃e ma ɖe kɔ le vɔvɔ̃ do na wɔe be wò nàva ana yi ga aƒe. Sigbe ke ko wole tsitsi na wɔe ma be.

Womefia mí dzomavɔ mɔ o. Mí menya dzomavɔ o. Abosam kple dzomavɔ ɖee mí menye o. Mele mía degbe me o. Ewɔ eŋɛŋutsu eŋɛnyɔnu ƒe nyagblɔme ɖe. Dzomavɔ mele mía degbe me o. Agbemavɔ ele mía degbe me. Mí nye ye. Vɔ concept yi wokɔ va na mí be Christianity tɔ ɖe mɛ ya mí le zazã o. Pastor wɛ mɛ tsi na mí vayi. Ne eva tsi na pastor be, pastor mɛ ɖe kuku na wò nam lift ne pastor gbe be yi ma nam lift o ɖe. In fact you can not even approach some of the pastors to give you lift. Body guard le wo si. Fiafitɔ wo nye. Nyateƒe ɖeka ye ma tsi na wɛ. Before you can get closer to your pastor, it will be one on one in church alo wo body guard room. yi sikiriti ɔpɔn sikiriti aƒe nava yi ke ɖe ŋu fia fitɔwo nye yesu kristo me wɔ dɔ kusi gbɔ yi ɖokuiwo me amee bɔ ne nagbugbɔ bia ɖokuiwo be ɖe mi le tsitsi alo mi le megbe yi mia de kɔ nuwo me ɖe ya mia kpɔ nyateƒea ɖe nye ma ƒo nu sugbɔ ni ma di be mia wɔ enye be ɖe ne Sɔfo ya le gbɔgblɔ le wo video me be, Yesu Kristo enye gift na xexea me yi wɔe be ele tsitsi na wò tsɛ be wò tsɛ nàkɔ wò naɖe kɔ va na yi hafi nàkpɔ agbe ɖe fiafitɔe. Yesu Kristo menye kaɖo ye o, menye agbamekanue o, Eya medi be nànya ebe wò asi me sesẽ ta ɖee, eku adzɔ ɖe dziwòe. Wò asi me sesẽ because you fail to give. Wò ɖe dzɔgbevɔ̃ aɖi ɖe wòe, eku adzɔ ɖe dziwòe. Kpɔ Matsi na wɔe. Ne mí me ʋu míaƒe ta me o ɖee, sɔfo vɔvɔdonamela yawoe ɖe woanɔ mía fi. Mebe, sɔfo dɔ vɔvɔdonamelawoe, religion with scare, eh, with fear, woanɔ mía fi. Mèga he nu ewolia o, mèga sow seed o. Ame ɖeke ma fi wɔe o. Bia sɔfoa be, tɔgbuiɛ, tɔgbuiɛ, ask your pastor and your bishop.

Black grandfather is he going to go to hell or heaven ne pastor wɔe nɛ na ŋuɖoɖo. Nyateƒe ɖekae míadoe le agbeŋkeƒe aʋala dzi ne nàsee. Míbia be míaƒe susu me neʋu, eya ta mínɔ eʋe me va be míakaka eme. Yemegblɔ be sɔfo menyo o, sɔfo nyo. Vɔ sɔfo nyo ɖe, kpɔ ɖokuiwò dzi nyuie be sɔfoa mava nye fiafitɔ o. Sɔfoa mava tsɔ vɔvɔ̃ ɖe akɔ nɔ gaxɔ le eŋu o. Sɔfo mava kɔ be ɖe esrɔ̃wò kple srɔ̃wò dome menyo o ta ɖe wòanɔ dɔdɔ kple srɔ̃wò o. Sɔfo magbe akpɔe be ɖe wò kple ɖeviwò me mele dzɔdzɔ ne wòava lé viwò kɔ wòzu kluvi na eya ŋutɔ tɔ o. Nyateƒe ɖekae nàse le agbeŋkekeaʋala dzi. ne míva míaƒe ʋeɖukɔ ƒe veve, ve, vevienyenye, eya míva ƒo nu tso ŋu, míaƒe ʋeɖukɔ ƒe agbenɔnɔ nyui, eya míva ƒo nu tso ŋu. Nyemegblɔ be sɔfo menyo o, sɔfo nyo, vɔ kpɔ wo agbe. Megakɔ vɔvɔ̃ kɔ do, megakɔ dzomavɔ kɔ do vɔvɔ̃ na wɔe o. Megakɔ ku kɔ do vɔvɔ̃ na wɔe o. Ao. Ame aɖewo le ɖe, woawo ŋutɔwo wowɔ castrate na, format ye wonye.

Vɔvɔ̃ yi wole dodo na wòe ɖe, fiafitɔwoe. Mawu makpɔ dzata ɖe be yi lɔm agalé dzata yi nye Abosam kɔ da ɖe anyigba atsi na mí be baba na anyigba dzi nɔlawoe o. Mebe, Biblia nyo, vɔ elɛgbewoe ɖe, esugbɔ le eme. Menye Mawue ŋlɔe ɖe eme o ɖo, yovuwoe ŋlɔe ɖe eme. Eya medi be wò ameyibɔ nanya me be Biblia nyo, vɔ elɛn gbewoe ɖe, esu gbɔ le eme. Ne wò amegbetɔ womakpɔ dã alé kɔ da kɔ do ɖa viwòe le xɔ dɔ meo, as a father you will not catch a snake and throw the snake towards your child inside e room atsi nɛ be sorry for you my son on earth the bible is fooling you eya me be miaʋu miaƒe susu. Dagbe ame bia na eve ɖukɔ. Dagbe ame bia na we me be me ga ŋlɔ bo jagba ne na subscribe ne subscribe vɔ ɖe na ma video kple ame nɔvi ga me mia nɔ kame me bia dagbe na ame sia ame mia nɔ ɖu. Egbe nu yi me di be ma gblɔ na wo nye be ne nu yiwo me le fiafia nu yiwo me le wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wo la jagbagba be na subscribe kpɔ gɔmea kpɔ gɔmee akpɔ be e nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe na subscribe ne e subscribe vɔ la ekema nye kpli wò mía nɔ kame subscription nu eve le eŋu ne e subscribe le wò but ezi button dzi la azi ga via dzi ga sue ma na zi dzi notification bell zi all. Ekpɔe ɖa ɖi kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa wòe anɔ xɔ, anɔ YouTube atsi na wò be mekɔ video kɔ do ɖa. Ta akpa ma ya medi be magbɔ na wò egbe ema. Tsa agbagba.